Be wyt ti'n meddwl y ffaith bod y Burger Vans ddim yn nos o bacwn Cymru? Wel, mae'n wrong. Mae'n real, fe. Mae'n beyond us. Mae'n beyond. Dyma ni de, blwyddyn arall i'r Billies. Uh, pawb yn neud i ffordd uh, i'r cae, Carmon fyna, uh, Salisbury, i'r uh, i'r asgellwr uh, am y gêm, a sa'n gwybod Hackett, fi'n credu bydd, uh, bydd y Billies yn hyderus yn y gêm yma. Dwi'n credu, dwi'n mae Hackett yn rhoi uh, y warm-up commentary, you know, warm-up game i nhw, a mae Mae Cwm Bach hefyd, nhw, nhw really fired up ar gyfer y gêm ma, dwi'n credu, ti'n Ie, os i'n gwybod, fi'n credu mae'n edrych eitha relaxed yn fawr onest, i fyd, uh, falle yn hyderus ar ôl blwyddyn arall. Ac yn mynd am y cic na, ond mae ma, ma Hughesy wedi rhoi ar Wilcox am rhyw reswm, sy'n gwybod pam. O, Wilcox yn, uh, yn edrych ar y bel na'n llygadu o le nawr, dyfarnwr, o, crafu goc yn ei boced yna, a dyma ni de. Uh, he was the un cymryd i, i le, a mae'n rhaid i wed, uh, cwbl bach o bod yn watcher o fyd y gêm. Dwi'n uh, syni i weld uh, bobl. A dyma ni re, bant a hi, y bel yn yr awyr, a erbyn y Saxons. Ond o'r Saxons ddim yn, yn derbyn y bel na'n rhwydd y gwbl, a y Billies lan yn ei gwynebau. Mae ha- oedd haced lan a fel fflach syth arnyn nhw. O, sa'n gwybod am fflach, ond o'n ti lan ar rhyw ffordd, ond a'r Saxons yn cadw'r meddiant, a nhw'n gryf yn y dacl fyna, yn ceisio mynd â'r bêl mlân, mas â hi, ailgylchu cyfle man 'yn, mas i'r asgell, o no, torri tu fewn, uh, cwm bach a, a tackle dda man 'na, uh, bêl yn cael ei... Ryco da da Hackett! Ie, ond maen nhw'n cadw'r bêl, yna, yna'r problem. Billy's just methu cael y bêl ma. A o'n i'n llawr eto, o, wale teg, pas dda am fyna, a Roberts mewn yn ceisio cael y bêl, ond na, meddiant dal gyda'r Gyda'r Saxons yn, yn gryf. A, o, oh, jyst methu cael y bel yna. Uh, o, oh, Java bach. O, oh, lle bod i fam yn iach, ond sy'n esgus am jackal fel yna. Gwarthus gan Jav, a'r bilis yn parhau. O, Hackett yn dod trwyddo i geisio cael y bel. Yn, o, oh, dyfarnwr ddim yn hapus a cic gosp Cael ei chymryd yn... Ydych chi'n weld hwn eto? Ie. Yeah. Yr, er, er, er Saxons yn mynd ar bel mewn i'r tackle. Cwm bach y tackle dda fyna. A dim, dim, dim problem o gwbl. Ond Matthew Hackett mewn o'r ochr uh, a, o, a, hwyr. Dyna, dyna, mae... Hwyr, mae'n ma rhaid dweud, hwyr, tackle hwyr fyna. Mae double team yn fan hyn, dau ffeis, mae Cwm bach yn taclo, Hackett yn clir o fas, neu Hackett na eto. A hwn, hwn, gan i weld hyn, mae hyn ddim o'r ochr, mae'n sefyll dros y boi. Straight mewn. Mae'n dros y boi. O ta, ar y llawr hefyd, a o, dyfarnwr, dim amheuaeth gyda dyfarnwr, cic-os fu'r Saxons. Dyma ni de, Billy's na de, so cynta i nhw gael y bel, Roberts, rhedeg yn gryf, o, dadlwytho hefyd i, i, i, i Simon, ond... Cael ei wegyn sy'n digwydd, Cael ei wegyn sy'n digwydd, Java, a Java ar y ffordd. O, Java, yn dangos i bwer, ond, o... Camera work shit, Camera work shit, yn anffodus. Scrum. O, oh, a t- eto, yr Abir Saxons mewn e. Tackle dda yn ceisio cael oh, bel. O, no! Dyna chi tackle gan Hughesy fyna. Oedd hi'n gyfreithlon. Wel, sy'n credu bod ots ar Billy's achos dyma nhw'n dod. Dyma Seth. Sexy Steph. O, oh, ar garlam yn antrel. O, oh, oh, dadlwytho hefyd. Higginson, ond o, oh, llwylo gwallus gan Simon Anforis. Diolch ni weld y tackle yna eto. Hughesyn do mewn bob bwrw'r dyn! Dyna beth oedd eisiau, dadlwytho'r bêl hefyd uh, ar ôl y dackle na. Sa'i credu fod yn illegal, ti'n Wel, mae'n un hynny'n gwestiwn arall. Dyfarnwr i weld yn hapus a sexy step ar y llwybr tarw yn syth mewn i'r amddiffyn. Ond o'n anffodus i, i sexy tro na. Tackle dda hefyd, Yn dod mewn uh, gan y Saxons. O'n nhw drosto fe i gyd. Reit, sgrym na fe i'r Billies. Dewch ni weld. O na, sgrym i'r Saxons yw i. A dyma nhw'n dod. O, dadlwython o! Eto bas na methu mynd i'r dwylo. Dyma gyfle. Nawr te, Hackett, mas â hi. Uh, O, eto gwaith camera myn hyn. Ychydig bach yn uh, esgeulus, ond dyna ni os dan o'r Mae Shaggy na'n roflw. O, pwysa! Hack it you! Na, na, hack it na'n ffodus. A mae'n pissed off. Ar, ar, ar bas ymlaen, ond nhw wedi cymryd i'n gyflym. Os na gyfle fan hyn, o, sexy Steph. Cyrio'r dyn yn fyna, ond fi wedi codi lan. O, Wilcox yn miso'r datl. A no, mae trwbl nawr i'r Billies. Hewsyn o, lo. Trwbl nawr, y gic ymlaen.

Ond o na, dy fanwr ddim yn hapus. Uh, Billy's yn dod bant a'i hi yn fanna uh, gyda'r bas. Dyma ni de. Saxons nawr, ond o eto, dwylo, gwallus, mae rai gweud safon y gêm ddim yn wych o gwbl. Ond ddim ots, ond o eto, taclo, taclo, gwallus, a'r Saxons mewn, cais cynta'r gêm. Ond maen nhw'n ymddeol na, maen nhw'n dod nôl. Wilcox. O, Wilcox yn gryf, ond o na, tacl arno fe. Dadlwytho i Garmon. Garmon i Higginson. Simon eto! Simon eto. Higginson i Jaf. Boes bach, ar i bw'n ôl, pob hwyl i Rodri Java. Dewch i ni weld hwn eto. Wilcox. O ie dangos yr ochr a, a tu allan o edrych torri mewn a'n tacl dda, mae rhaid gweud mae'r Saxons wedi taclo'n dda yn hanner y cyntaf yma. A tacl ma, sa'n credu bod e'n tacl dda o gwbl. O, pob hwyl, ar i drad, ar i byn ôl, a fi'n siŵr uh, fydd Rodri Java ddim yn hoffi gwylio honna. Uh, wedi hynny, o, a eto, drifo'r dyn mewn i'r llawr, uh, ac yn anffodus, Uh, Billy's yn colli'r meddiant. Dim ond eiriau, Heilyn, mas at Wilcox eto, camu ti fewn, ond o, tri dyn yn ei daclo fe, a'r be, ond ydy'r Billy's yn mynd i ennill y be yma? Ydy'r, o, dyfarnwr o'i fraich mas, dyma ni gyfle, Simon, dadlwytho Higginson, Higginson! Ti'n garmon i hwnna? I garmon, dyma garmon nawr. Ond o na, y farnwr ddim yn hapus dod nôl am y gosb. Mae'r boys ar y ffordd lan nawr. No, eto, esgeulus, wrth y ryc, colli'r meddiant, a dyma Simon. Saxons. Pwy sy'n mynd i gyrraedd yn y gyda? Y Saxon neu Simon? Simon yn o! Simon a'n treial i ore, yn anffodus. A'r un Saxon rhy dda, Hughesy, cyrraedd nôl, ond o, o nawr mae'n awall, ond i Higgins yna, ond di wedi pigo i ran, falle yna gyfle'r dilys. O, mae o bob ochr y cam yn un nawr.

Gawn ni weld e. Ymdrech dda gan Simon, ymdrech dda. Na, edrych arno fe. Ymdrech dda. Flimsy y ffarmwr dros y lle i gyd. Ond Ond- Hughesy sy'n ennill y gêm. Yn c- Hughes yn cyrraedd yna, yn taclo'r dyn, ond nôl ar ei drad i ennill y bel yna, ac yna yn troi. Dyma ni'n gweld Hughesy, dim amddiffynwyr, y dynion tu allan iddo fe, tynnu'r dyn, ac yna Wilcox yn dangos i bawb uh, bod e yn gyflym iawn. Dyma ni, Wilcox, mewn am y cais.